بەهۆی جوانی سروشت و کەش و هەوای ناوچەکانی هەرێمی کوردستان و زۆری سەرچاوەی کانی و ئاو و باری کەش و هەوا و دڵڕفێنی و جوانی سروشتی کوردستان، وای کردووە زۆر جار شوێنێکی ببێتە هاوینە هەوارێکی جوان و قەشەنگ بۆ بەسەر بردنی کاتی خۆشی دانیشتوانی ناوچەکە. بێگومان سەرچناریش وەک شوێنێکی دڵڕفێن و جوان و سەرنج ڕاکێش و زۆری دار و درەخت و باخی جوانی بۆتە هۆکارێک کە لە سەرەتای دروست بوونی شاری سلێمانیەوە ببێتە خاوەنی پێگەی خۆی و دانیشتوانی شاری سلێمانی

هاوینەهەواری سەرچنار یەکێکە لە شوێنە گەشتیارەکانی شاری سلێمانی، ئەم شوێنە گەشتیارە دڵڕفێنە کە بە پێنج کیلۆمەتر دووری دەکەوێتە بەشی خۆرئاوەی شاری سلێمانی، ئەم شوێنە هەر لە سەرەتای دروستبوونی شاری سلێمانیەوە بۆتە جێگەیەکی سەرنجڕاکێشی دانیشتوانی شار و بۆتە شوێنێک بۆ پشوودانی هاوڵاتیان و بۆ بەسەربردنی کاتە خۆشەکانیان لەم جێگایەدا.

سەرچنار خۆی لە ئەساسا سەیرانگای سلێمانی بوو لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و بیست و پێنج بۆ هەزار و نۆ سەد و سی تۆفیق قەزاز کڕی بە پارەی ڕەشادی لیرەی ڕەشادی ئەو کاتە لە ئافرەتێکی کڕی ئافرەتەکە بوو خۆی خاوەن موڵکەکە نەبوو ئەساسەن وەرەسە بۆی مابۆوە لە باوکیەوە. یەکێک بوو لە پاشاکانی عوسمانیەکان ئەم کە لێی کڕی دەستی کرد بە ئیش کردن تیایا لەو کاتەوە ئەم کەوتە هێنانی نەمام و داری جوان و چاکردنی ئەو ناوچەیە مەساحەکەی کە لێی کڕی سی و دوو دۆنم ئەرز بوو سی و دوو دۆنمەکە دابەشی کرد بەسەر بەش بەشە بۆ ئەوەی بتوانێ ئیستیفادە لە هەموو بەشێ بکا دەست دەستی کرد بە ئەوەڵجار بە نەمام ڕوانن لە دەورو پشتی ئاوەکە و لە دەورو پشتی سەرەوە کە پێیانەوت جێگەی هەنجیرەکان هاتە خوارەوە بۆ

کرابوو بە چیمەن چیمەنێکی جوان بۆ ئەوەی ببێ بە سەیرانگا بۆ خەڵکی سلێمانی زۆری حەز ئەکرد کە زۆر جوانی بکا و ببێتە نمونەی جێگەی سەیرانگا بۆ شاری سلێمانی دوای هەرەسێنانی ئیمارەتی بابان و کۆتایی هاتن بە دەسەڵاتی ئیمارەتی کوردی لەم ناوچەیەدا، ئیدی ناوچەی سلێمانی و دەوروبەری بە تەواوی کەوتە ژێر ڕکێفی دەوڵەتی عوسمانیەوە. هەموو باخ و ڕەز و شوێنە جوانەکانی ئەم شارە کرا بە موڵکی دەست و پەیوەندەکانی ئەم دەوڵەتە و بۆیە هەوارگی سەرچناریش لەم پرۆسەیەدا بەدەر نەبوو. بۆیە لەو کاتەوە درا بە پاشایەکی سەر بە دەوڵەتی عوسمانی و دەستی بە سەر ئەم شوێنەدا گرت. دوای کۆچی ئەم پاشایە ئیدی وەک بەشەموڵک دەدرێت بە کچەکەی. بەڵام لەبەر شوێنی خۆشی و دڵگیری شوێنەکە خەڵکی شارەکەش ڕووی تێکردووە وردە وردە تر هاتوون تۆزێ ویستویانە شێوازەکەی بکەن بە شێوازێکی گەشتیاری ئەوەیە کە لەوەختی خۆیان مەسەلا لۆج لۆجیان بۆ کردووە بە بە لۆج لۆجیان بۆ جیا کردۆتەوە بە درەخت و بە هەندێ درەختی جوان و گوڵ و ئەو شتانە بۆی کە عەوایل و شتی وا لە دابنیشێت و هەچ عایلێ حوریەتی خۆی وەربگرێ لە کەناری ئاوەکە تەبعەن ئەمە ئەمە ئەمە باسی ساڵەکانی لە ساڵەکانی سیەوە ئەمە سەری هەڵداوە ئەم سەرچنارە شوێنێ سەیرانگایەک بووە کە لەو کاتە بە دوور حساب کراوە کە دوورە لە سلیمانیەوە یانی ئەوەنە لە ناو شارا نیە خەڵک بە تایبەتی بۆی هاتووە بۆ بۆ سەیران مەسەلا پیشەوەرەکانی سلیمانی بڵێن قەسابەکان دارتاشەکان ئاسنگەرەکان کەوش درۆکان ئەم کاسبانەی ناو شاری سلیمانی هاتوون بۆ بۆ سەرچنار جاری وا بۆ سێ شەوو سێ ڕۆژ ماونەتەوە لێرانە سەیرانیان کردووە یەعنی ئەمە ئەمە تاریخە کە کە وەخت لە کۆنەوانێ خەڵکی سلێمانی ئەم شوێنەی خۆش ویستەوە بەرەو هین یاتۆ یعنی من من ئەم سەرچنارە دانێم بە قیبلەی شاری سلێمانی. دوای ئەوەی چەندین ساڵ لە لای ئەو بنەماڵەیە دەمێنێتەوە، دواتر لە ساڵی هەزار و نۆ سەد و بیست و پێنج بۆ ساڵی هەزار و نۆ سەد و سی لە لایەن میرزا تۆفیق قەزازەوە کە دانیشتووی شاری سلێمانییە دەیکڕێت بە لیرەی ڕەشادی ئەو دەمە و تاپۆی دەکات لەسەر خۆی و ئەبێتە موڵکی خۆی. دوای ئەمەش قۆناغێکی تر لە خاوەندارێتی سەرچنار دەستی پێکرد کە ئەویش قۆناغی ئاوەدانکردنەوە و نۆژەنکردن و چاندنی دار و درەخت و بوژانەوەی ئەم شوێنەیە و کردنی بە هەوارگەیەکی جوان و قەشەنگ بۆ بەسەربردنی کاتی خۆش تێیدا. یەکەمین شت کە کردی ماتۆڕێکی ئاوی هێنا لە بەغا کڕی ماتۆرێکی ئینگلیزی بوو ئەم ماتۆڕە بە دوو بەش ئیشێ کرد بەشێک ماتۆڕ بوو بەشێک خەنزیرە بوو پایشێکی درێژی هەبوو

ئەیبردە سەرەوە لە بەرزاییە کاپییانەوە جێگەی زەیتوونەکان لەوێ حەوزێکی گەورە کرابوو ئەو حەوزە دابەشی ئەکرد بەسەر هەموو سەرچنارە ئیت بەج بەشێوەی جۆگەی جوان بەشێوەیەکی ڕێکوپێک دێراوی بۆ کردبوو. کە بگا بە هەموو بەشێک لەسەر چنارە. دوای ئەوە کە خانووەکەی تەواو کرد، ماتۆڕێکی کارەبای هێنا، بۆ ئەوەی کارەبا بە بە خانووەکەش و بە خواریشەوە مدەڕەجەکان کە خەڵک بتوانێ بە ئێوارانیش تیای دانیشێ. ئەو.